Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле язучылар, хөрмәтле сәнгать әһелләре. Без инде менә шушы бүгенге көндә юл кичәсенә җыйналдык. Без инде традицион рәвештә ел саен шушы кичәне үткәрергә тырышабыз. Шушы, шушы, шушы максаттан мин шалтыраттым инде Дилкаилгә. Яздым, әйтәм, менә, әйдә, беренче апрельдә, әйтәм, үткәрик әле Юмор кичәсен, әйдә тотын, ди, тем более акчасыз икән, ди. Шуңа күрә бүгенге кичәне мин алып барам, мин артист түгел, миңа акча түләргә кирәкми. Ансын да аңларбыз. Мин инде хәлемнән килгәнчә, яме миңа теге үпкәләмәгез, ничек, әгәр дә уңышлы килеп чыкса, кул чабарсыз, Әгәр дә уңышсыз моментлар булса, аяк килеп сызгырасыз, яме? Инде без менә бүген кичәнгә тегелән ишеттерик. Бик тиз, арзанна юмор булмасын өчен дип инде без әзрәк кенә шушы менә мин чакырган кунакларга әйтеп куйдым, алдан ук мәйтәм, теге ниндидер бер мәгънә бирер өчен шушы кичәгә әйтәм иде, әзрәк әзрәк кенә үзегезнең ничек Казанга килгәнегезне сөйләгез мәйтәм, ничек Казанны яулаганын сөйләгез, менә шуңа күрә шушындый максат белән мин Бүгенге чыгыш ясаучыларны шушы кичәгә чакырдым. Инде хәзер үземнең чиратымны үткәрер өчен мин бер кызык әйбер сөйләп китәсем килә, чөнки мин, беләсеңме, мин дә Казанга килдем бит сезнең кебек. Авыл баласы, шушылай Казанга килеп, үземнең тормышымны Казанда башлап җибәрдем.

Аларга бит инде җитәкчеләр, җитәкчеләр, Казан утлары мәкаләләре турында уйлый башладым, әллә кемнәр турында. Бит әнкәм сылуым әйтә, бай кеше. Ул әйтә, Ркаи Зәдулла ди. Ркаи Зәдулла бай кеше бит, аны әйтәм, әле миңа миннән яңа гына 10 тәңкә акча алып торган инде. Хәзер әйтәм,

Кичә булырга ошый. Хәзер мин сәхнәгә чыгарасым килә яшь җырчы Рөстәм Насыйбуллинны. Менә соңгы вакытта ул безнең Тукай клубына бик каты ияләшеп китте. Рәхмәт аңа. Молодец. Менә андый тавышлы җырчылар бездә сирәк. Ул атала, ничек тә атала, алан баритон, баска якын ул.

Зур рәхмәт. Күрә дәбикне бер бару дисен укыйм. Иванов каршы табыра. Тукай белән очрашу. Мин Тукайның үзен күргәнем бар. Мин Тукайга, Тукайга кулым биргәнем бар. Шагыйрә Лена Шагыйрҗан. Дәбик Владимир Мин Тукайның үзен күрдем бүген. Театрдан чыгып килә иде. Кулын биреп аңа исәнләштем. Саумы, Тукай! Ничек хәлләр? дидем. Дулкынланды Тукай. Кызарынды. Оялудан башын түбән иде. Сирәгәйгән чәчен сыпырып ала. Әллә болай әйбәт кенә, диде. Ә мин әйттем, синең кебек Тукай, мин дә, дидем, Арча төбәгеннән. Мин дә, дидем, шәп шигырьләр язам. Ургып кына тора йөрәгемнән. Минем кебек, минем кебек Тукай, син дә биек. Шуның өчен рәхмәт, җаным, дидем. Ә ул курчак, мин бит Тукай түгел, ә кем соң син дип сорый инде. Дин аша көлде. Мин бит Илдус Әхмәтҗанов, диде. Чөнки Илдус Әхмәтҗанов аның дине башкарган. Менә шулай. Менә монда мин хәзер сәхнәгә юморист Фәнил Гыйләҗи чакырырга тиеш идем. Ул тагын соңга калды, соңга калды, ул юк. Шуңа күрә монда әзрәк кенә программа үзгәрде. Менә Башкортстанда поэзия көннәре бара. Без шунда чыгышлар ясыйбыз инде. Миңа җырларга туры килде, шунда Михаил Зәдүн әйтә, менә ди, безнең арада ди, үз профессиясен дөрес сайламаган язучылар бар ди, шуларның берсе ди, Хәбир Ибраһим ди. Мин моңа риза булдым инде, но шуннан соң мин сөендем, ул мин, бер мин генә түгел икән шундый кеше. Менә безнең әйтик, Наилә Яргалибыз бар. Аның турында кистереп болай дип әйтергә була. Менә ул җырчылар арасында менә дигән шагыйрә, ә шагыйрьләр арасында менә дигән җырчы. Ә композиторлар арасында кем икән ул, җырчы микән? Кем икән? Әйтеп булмый. Шуңа күрә үзе аңлатыр, үзе сөйләр. Сәхнәдә Наилә Яхина. Хәерле кичләр. Менә Хәбир, безнең сценарий авторы, миңа әйтә, Наилә, Кичәдә кыска гына, кызыклы итеп Син ничек килеп Казанны алдың, шуны гына әйт, ди. Туксанынчы ел, үзегез беләсез, нинди еллар. Шулай туры килде инде, мине дулкын алып ташлады монда, Чаллыга абыемның гаиләсенә килеп аудым. Иртәгә Казанда Хәмдүнә Тимергалиеваның концерты була, дип шау-гөр килеп тора. Аның шундый гөрләп торган, иң гөрләп торган чагы Хәмдүнә апаның. Камал театрында, диләр. Мин аны бит инде беләм, балачактан ук. Мин аның вокал ансамблендә җырлаган идем, мәктәптә укыганда. Культпросвет училищедан соң аны Тәтешлегә җибәргәннәр иде. Аннары без, мин унынчы сыйныфны бетергәч, бергәләшеп Уфага училище искусствка барып кердек. Аннан бер бүлмәдә хәтта яшәдек. Ул, конечно, икенче курстанмы китеп барды Казанга. Унҗиде ел күрмәгән, тоттым да киттем Казанга Бе бер бер мәртәбә килеп күрмәгән Казан Балачактан башлап хыялланган Казан Автобуска утырдым да Камал театрына киттем Туп-туры кердем гримерныйга служебный а ны аша ход аша Хәмдүнә апа бизәнеп утыра ди көзге каршысында Аның янында гына тора Илһам абый басып Илһам абый Шакиров. Беренче я мәртәбә күрәм Илһам абыйны якыннан, тере килеш. Шуннан Хәмдүнә апа сикереп торып кочаклап алды. Эй, аппаем, каян килеп чыктың шулай? Менә бу Габдулла Тукай кызы, мин Иван Грозный кызы, дип, шаярып көлешеп алдылар инде. Шуннан Илһам абый миңа карап торды-торды. Чибәр. Эх, бәлки күбәргә дигән була. Шунда концерт шаулап гөрләп. Наилә, үттемесең?
Кызганыч. Шунда Хәмилә бары шаулап гөрләп үтте. Концертты чәчкәгә күмделәр. Кайтып киттек өенә. Яңа гына фатир алган, мебельләре юк. Э, Двуспальный э, бер кровати, ике урынлык. Шундый матур люстрасы, ул аны беркайчан да алыштырмады. Шул көе калды бугай люстра. Шундый уенчык шикелле матур люстра һәм түле шундый ни, гел кояш кебек ялтты шундый түл. Яра чәчкәләрен өч литрлы банкага итеп куеп җыйды, тезеп җыйды залга. Душ кердек, чәй эчтек. Шуннан сузылып яттык икебез дә арыган хәл белән кайда. Аппаем, кайгырма, мин сиңа ярдәм итәрмен. Эшкә дә урынлаштырырмын, бүлмә дә алып бирергә тырышырмын. Һәм ул сүзендә торды. Эшкә дә алып барып урынлаштырды җыр һәм бию ансамбленә. Аннары бүлмә дә коммуналкадан алып бирде. Бандитлар оясы булса да, үз почмагың бит инде. Иң мөһиме, Хәмдүнә апа мине кисәтеп куйды. Апаем, бу сиңа Башкортстан түгел, Уфа түгел, бу Казан. Бик сак бул, бик сак йөре. Менә монда җегетләр бик хәйләкәр, бик үткеннәр. Менә күрәсең бит, Илһам абый нәрсә дип тора. Чибәрлегең бар. Борынны чыгарма. Итәгеңне җыеп йөр, ди. Менә Казанда 30 елдан артык яшим, гел итәгемне җыеп кына йөрим инде. Итәк...
Балаларым түгелмесен? Итәк... Аны итәкне җыйган чыгар инде. Итәк җыйгач булмады инде. Шуны әйтәсем килде. Гел итәгемне җыеп йөрдем. Хәмзил апаның киңәшен тоттым. Бакчада менә җәй көне бакчадабыз бит инде. Утырам ялгыз гына өй янында, эскәмиядә, кошлар җырын тыңлап, бер машина узып бара. Койма буена килеп җиткәч, минем янга бераз акрынайтты да, тәрәзәсен төшереп, тәрбнәгән пыяласын. Наил апа, исәнмесез, хәлләрегез ничек? Ялгыз гына үзегезгә күңелсез түгелме? ди. Шуна юк дигән булам. Менә кошлар җырын тыңлыйм, агачларга карап утырам, дим. Икенче көнне дә шулай хәлне сорашып узды. Хәзер инде бу моның машинасы тавышы килү килүгә, мин йөгерә-йөгерә шул эскәмиягә килеп утырам, тагын хәлне сорашмас микән дип. Бәлки тукта Шулай егетләр узды да китте, узды да китте, инде итәгемне гел җыеп йөрдем. Бәлки туктатасым килгәндер, узып китмә дигән Җырым туды. Сүзләре дә, көе дә бергә узып китмә дигән җырым туды. Чынлап әйтәм. Итәкне җыеп йөри торгач.
Әйе, әйе, узып китмә менә хәзер. Узып кит, узып китеп бара гомер. Туктасасым килгәндер инде. Менә шуны сезгә көйләп, җырлап күрсәтәсем килә.

Премьера булды, шунда инде Рәдиф эшләп йөри, безнең театр нидә, Тинчурин театрында. Ул инде шушы спектакльне карап, мәсьәлә язарга тиеш, чөнки аның вазыйфасы шушы. Әйтәм, кайчан язасың син инде, әйтәм, спектакль турында дигәч, мин карап тормадым инде аны, карамыйча гына яздым, ди. Аннан соң теге дус дип уйламасыннар, ди, әзрәк тәнкыйть тә яздым, ди.

Кул чакласагыз да булыр. Укаларыбыз Хабиб сездән ялгышлар. Ни алай димәсез? Бер мәле сөйләп үтим әле, баянда уйнаганчы. Минем белән Шамил Мингулин дигән бик талантлы классташым, курсташым укыды. Һәм Максый Сәлимҗанов дәресләренә атнага бер мәртәбә китмичә кала. Туры килә бит, Марсель абый килгәч кенә Шамил юк. Шунда Марсель абый сорый, Шамил, син нигә теге дәрестә булмадың? Ни бит менә Афгандан братны кайтардылар. Двоюродный братны үтерделәр сугышта. Шуны күп җырдым, җирләп. Яра, яра, давай, икенче ел соңа калма. Тагын бер ике атна үтә дә, тагын Шамил юк. Шамил, тагын нәрсә булды? Да, үзем кебек бер дурак. Тагын бер брат бар ие. Аны да Афганда атып үтерделәр. Аны җирләп җөрдем. Шуннан инде бу бер өч-дүрт айда моның бабалары үлеп бетте, әбиләр, аннан башка һич аны көтмәде. Шамил анаңны ни диген, кайчан үлеп бетә туганнарың? Бик талантлы, гаҗәеп шәхесият. Мондый гәүдә, тавыш, Талант. Үзе сөйләгәнгә үзе ышана, артистка шуннан артык кирәкми. Сәхнәгә чыкса артист, үзенең уйнаган роленә ышаган ышана икән, аның бөтен сөйләгән сүзе логично чыга тормыштагы кебек. Шамил шундый, ләкин кызганычка каршы китеп барды. Тагын бер анекдот. Әле күптән түгел генә Исламия апа белән Хәлил абыйга такта куйдык йортында. Анда кайберләрегез булгандыр да. Исламия апа бик үткен, нык характерлы, гаҗәеп шәхси, талант. Бер нинди махсус белеме юк. Әни чүгүли дөрие. Исламия апаның әтисе дә үзенә ошаган була инде. Бик кыю, шук, наян яшь чагында. Бу апасына ияреп бара да инде Исламия апаның әтиселе. Бала чагы үзенең бабасына Исламия апаның. Чуваш авылына, дядю Василарга. Дәли Вася болар килгәч инде әтисе белән әз генә җибәрәләр. Шуннан әтисенә арбага утырып кайтып китәләр. Авыл җырак түгел, Мишәр авылы белән Чуваш авылы рядом инде. Шуннан болар хәер мыек җибәрәләр, кызлар исе керә инде. Исламия апаның әтисе иптәш малайларына әйтә, әйдә ди, дәли Васяга барып килик әле, канны кыздырып җибәрергә. Китәләр Чуваш авылына, Дядя Вася чыга, О, җегетләр, нишләп йөрисез монда? Ну, менә сезне сагынып килдек әле, дядя Вася. Сез бит алтын кеше, сез бит юмарт кеше, дип мактап җибәргәч, Чуваш абзый чыгып китә дә, әйдә керик, җегетләр, дип, чоланнан бер бутыл кертеп утырта. Шуннан болар моның төбенә төшкәч, җырлашып, алмагачлар кызлар белән кич утыра кайтып китәләр. Күпмедер вакыт үтә, бәйрәм җитә. Исламия апаның булачак әтисе әйтә, Җегетләр, әйдәгез, бераз кыюлык өстәп кайтыйк әле, дядя Васяга барып. Тагын баралар. Дядя Вася, безнең авылда синең кебек алтын кеше юк, син бит мировой кеше, дип мактагач, чуваш тагын бер бутылны чыгарып утырта. Төбенә төшәләр дә кич утыра кайтып китәләр. Күпмедер вакыттан соң өченче мәртәбә киләләр. Ну, дядя Вася, безнең авылда синең кебек кеше юк, син бит искитмәле, син кунакчыл, юмарт. Шуннан соң чуаш авыр суга куя да чыгып китә чоланга, иң кечкенә генә чәкүшкә тотып керә дә өстәлгә куя. Бер сөстән, бер пестән булса әйбәт инде ул, ди. Өченчесе сөйгәндә. Барый минем бик якын дус, Татарстанга калган Иске Тимер Зиннур ханым беләсез инде, баянец, тальянец. Безнең ярты гомер бергә узды. Шуннан болар яшь чаклары колхоздан колхозга җөриләр. Ул вакытта инде театр экономиясе өчен колхоздан декорацияне күчерергә машина сорап торалар. Үзебезнең машина китереп алдылар районга декорацияне. Колхоздан колхозга, колхоз техникасына җибәрәләр инде. Шуннан хәр иртә белә администратор белән Тимер Зиннуров инде колхоз псиядә киткәнче дип правлениегә чабалар. Килеп керәләр, председатель утраем итеп, ну җегетләр, минем бит районга да барасы бар, кая йөрисез, давай тизрәк. Ә администратор бераз чукраграк, саңгыраурак. Председатель сорый, сезгә ди,

Мин аны беренче тапкыр Ирек мәйданында күргән идем. Ябык кына, чандыр гына бер кеше килә, яшь кенә малай, озак ук бит нигә куйган монда башына нәрсәдер. Әйтәм-әйтәм, бу бит коеп куйган Тукаймы бит әле бу, дип, эчемнән генә уйлап куйдым инде. Менә бүгенге көндә ул, Аллага шөкер, саллы гына җитешкән бер шагыйрь булып, һәм бүгенге көндә Казан утлары журналында,

Язып куям шигъри мәкалә. Шигырем шул диеп кабул итәм, Ургып чыга борчу уйларым. Менә кабат шигырь язмак булып Публицистик нытык сырладым. Укыганда булгалады шулай, Бирем, күнекмәләр үтәгән, Имтиханны шигырьләтә язып, Билгем отличнога күтәргән. Рифмаларга салып сүзләремне, Хатлар язган булды кызларга. Ул чакларны искә алган чакта, күңел скрипкасы сызлана. Күзләрдә ут уйный, җанда курай, үсмерлекнең садә чакларын яңа баштан кичергәндәй булам. Иярлим дә хыял чакларым. Шигыремдә янар, көяр идем. Сөйләр идем сөю хисемне, Ничә кабат утта төтәдем һәм Өметләрем күпме киселде. Ә бүген бар язганнарым, юмор, Көнкүрешем, тормыш хакында. Бер чибәргә шигырь багышланса, Ул, хыянәт төсле хатынга. Җанны талкый хистән өстен уйлар, Йөрәк тоткын, уйлый ятьмәдә, Әллә шуңа микән язганнарым Шигырь түгел, Шигъри мәкалә. Мөхәррирлек эше турында бер шигырь язган идем. Унлап халык шагыйре Йөзләп милләт хадиме, лауреатлар, юбилярлар, һәр кайсы үз кадерле. Берсе фәләннең дусты, Берсе, тегәннең дусты. Бусын һич калдырып булмый, мөхәррир үзе кушты. Алга чыгарсаң монысын, авызын сала бусы. Берсе дәрәҗәләргә бай, берсе яшькә олысы. Кемне бастырмый булмый, Кемне бастырып булмый? Шул бастырырдай түгелен бастырмый калып булмый. Берәү бастырмаганга җикереп ташлар ата. Берәрсезе урау юллар, урау юллап чиратсыз кереп ята. Берәүгә яше барга, берәүгә тавышы барга мәйдан бирми мөмкин түгел. Кемгә ничек ярарга? Ничә кат авыз пеште. Җайсыз мөхәррир эше. Алдында мактап кул кысса, арттан яманлый кеше. Юк дип әйтмичә булмый һәм төзәтмичә булмый. Кемдер көчәнеп язганны һич үзгәртмичә булмый. Кыскартмича да булмый, озатмича да булмый. Яз көз кайбер авторларның хәреф саны да тулмый. Сүксәгез сүккәләрсез, хич югы үпкәләрсез. Туй да бар да кода түгел, туй булмый үпкәләрсез. Туй булмый күчтәнәчсез, күчтәнәчтән ни файда, язганың кеше аңларлык килмәстәй булса җайга. Шөкер, бар шагыйрь заты сездәйләр сыман затлы, әдәби зәвыклылар һәм шөһрәтле, даһи, атлы. Шөкер, сез андый түгел, шөкер, сез мондый түгел. Барыгыз да шәп шагыйрьләр, ә Шапшак ирләр түгел. Һәммәгез олы йөрәк, һәммәгез кече күңел, һәркайсыгызга ярау тик, ни хикмәт, мөмкин түгел. Сез даһи җаннар, күбәү, һәммәгез илгә берәү, ә безнең эш, әдәбият багыннан багының җирен көрәү, шул туфракта бил бөгү, чүпләрен утап йөрү, иҗат гөлләре Түтәлен сирәкләү, ашлау, бүлү, каләм, кәтмән, күз эскек, бакча мәйданны, бакча мәйданы чиксез, хәр кишәргә, хәр кишергә үз яфрагы кирәк Кадерле тиңсез Рахман Диниян. Менә безнең дөньяда фокуслар һәм иллюзияләр сәнгате бар бит. Аны ничек тә теге юмор сәнгате белән бик бәйләп үтеп булмый. Әмма дә ләкин менә кайсы вакытта карыйсыздыр, фокус трюклары ясаганда көлкеле һәм кызык итеп чыга. Менә безнең шундый бер театр бар, ул иллюзия театры дип атала, анда ике кеше эшли, аның берсе артист. Адел Гаделшин, ә директор мин, Хәбир Ибраһим. Без инде бик күп җирдә гастрольләрдә булдык Альберт абый белән. Менә шунда бер кызык кына бер әйбер сөйләп китәм. Ул Альберт абый менә кәгазьдән акча ясый белә. Менә ясый ул, кәгазьне ала да, шуннан акча чыгара ничектер. Аны аңлату бик кыен, ничек килеп чыга торган ул алай. Шунысы ясагач, балалар кызыгалар, акча ясагач инде кәгазьдән. Кәгазь күтәреп миңа киләләр. Ясале абый син дә, мин дә мин бит ясый белмим, ана. Айгөл Давидовна барыгыз ул сезгә ясап бирер. Айгөл Давидовна инде җыена, аның вакыты юк. Ул аны куып җибәрә, шунда бер малай басып тора. Мин бу вакытта Ака белән җыйныйм, Ака дигән машина белән. Без инде гастрольгә җөрибез. Шунда бер малай басып тора, ну, кәгазьдән акча ясасалар, алар Ата да йөрмәсләр иде. Шуңа күрә хәзер карыйк әле, ничек кәгазьдән акча ясап була икән. Сәхнәбездә Альберт Радушин. Иллюзия.

Булгач булгач Донбасска җибәрергә җитешлек булсын инде. Донбасслыларга ярдәмче булсын. Менә минем кулдагы бер генә кәгазьләр.

Бу психологик трюк дип атала инде. Менә шулай җәябез. Шуның алдыннан сез бер картаны алырсыз, кайсын телисез инде. Менә шуны өченнән гына тотасыз да кырыннан аласыз. Тамашачыларга күрсәтәсез, үзегез дә карыйсыз. Мин читтәрәк торам. Ярыймы? Ярый.